וואס הייסט געזונגען? נו, וואס קען מען זאגן וועגן דעם לעצטן רעדנער יאנקל פרץ בלום? פון אלע אידישיסטן אויף דער וועלט איז ער דער איינציגער וואס זיין מאמע קען זאגן אז זי רעדט זון לשון. און אז און אז זיינע ברידער רעדן ברידער לשון. און די אנדערע צען שפראכן וואס ער רעדט? די אנדערע שפראכן רעדן מאמע לשון. יאנקל פרץ איז א געוועזענע פארזיצער פון יוגנטרוף און א מיטארבעטער אויף יידישפאפ דאט קאם, א וועבזייטל וואס לערנט יידיש אויף אן עלעמענטארן ניווא. די היינטיגע טעמע פון יאנקל פרצ'ס רעדע וועט זיין יוגנטרוף פון דור צו דור. לאמיר אים ווארעם באגריסן.
קענט נאך רעדן? גוט. א דאנק איציק און ריינע, און א דאנק אייך אלעמען פארן קומען אויף אונזער יום טוב. מיין היינטיגע שמועס טראגט דעם טיטל פון דור צו דור. ווער זענען דאס די דורות? מיט די קורא איז יוגנט רוף דאך א יוגנט באוועגונג. און די יוגנט ווער איז? וועט איר מיר ענטפערן פשיטא, די יוגנט באשטייט דאך פון די מיט ווייניג יארן, און עס פאסט טאקע מיין איך אז די פארוואלטונג פון יוגנטרוף זאל באשטיין פון אזוינע יוגנטליכע אינעם געווענטליכן זין, און אז אויך אין אונזערע פראגראמען זאלן מיר זיי קיינמאל נישט פארלירן פון אויג. ווי זאגט מען, אם אין גדיים אין תישים, אויב עס וועלן נישט זיין קיין ציגעלעך, וועלן אויך נישט זיין קיין בעק. פונדעסטוועגן קען מען אויך פארשטיין דעם יוגנט אין יוגנטרוף אויף אן אנדער אופן. די יוגנט אין די בראשית יארן פון יוגנטרוף איז געווען דער ערשטער דור וואס איז געבוירן געווארן נאך די צווייטע וועלט מלחמה. די ערשטע יוגנטרופניקעס האבן זיך בפירוש דעפינירט אין קאנטראסט צום עלטערן דור פון מזרח אייראפע. די וואס פלעגן אפנים שרייען וואו איז די יוגנט? אבער שטילערהייט זענען זיי על פי רוב געווען צופרידן צו זיין די לעצטע פון די מאהיקאנער. דער חידוש פון די דאזיגע יונגעלייט איז באשטאנען אין דעם, וואס נישט געקוקט אויפן אומקום פונעם קוואל פון אידישער שעפערישקייט און באנייאונג אין מזרח אירופא, און דעם אלגעמיינעם שוואונג צו אסימילאציע אין די אנדערע לענדער, זענען זיי געווען גרייט ווייטערצוטראגן די פאן פון די אידישער קולטור. היינט, מיט פופציג יאר שפעטער, קענען מיר זיך שוין אלע צוזאמען פאררעכענען אין א געוויסן זין פאר איין דור, דער דור פון נאך אלעמען, און אייער חידוש בלייבט בעוונותינו הרבים טאקע א חידוש. די פראבלעמאטיק וואס יגנ טוב שטעלט אוועק אויפן סדר היום גילט נאך היינט פאר יעדן איינעם וואס די מזרח אייראפעאישע אידישקייט איז אים טייער. דערפאר וועט איר מיר מוחל זיין ווען איך וועל אינעם ווייטערדיגן אמאל צונויפגיסן די באוועגונג יגנטרוף מיט דער ברייטערער אזויגערופענער אידיש וועלט. ביי אזא געלעגנהייט ווי היינט בעט זיך אפצוגעבן א דין וחשבון, אוועקשטעלנדיג א בליק אי אויף הינטערוויילעכטס אי פאראויס, ווי אין פרק שטייט דע מעיין בשר לאן אתה הולך, זיי וויסן פון וואנעט די פיס וואקסן און וואוהין זיי טראגן דיך. ווען אונזער וועג זאל מיר אויסווייזן צו זיין א דורכאויס בארג ארויפיקער, וואלט מיין אויפגאבע היינט געווען אסאך א גרינגערע. כ'וואלט געקענט רעדן פון די געוואלדיגע אויפטוען פון יוגנטרוף די לעצטע זיבן אכט יאר זינט מ'האט איבערגעענטפערט די ארגאניזאציע אין אונזערע פסול'דיגע הענט אריין. כ'וואלט געקענט דערציילן אונזערע שבחים, אריינבראקן אפאר פיקאנטע אנעקדאטן און, לחיים! הלוואי ווייטער נישט ערגער. די זאך איז אבער נישט אזוי פשוט. אונזערע איניציאטיוון זענען חלילה נישט אוועקצומאכן מיט דער האנט. ס'איז דא וואס צו דערציילן. אונזערע אידיש ברעיקס למשל האבן בשעתם שטארק אויסגענומען, יוגנטרוף האט שוין לאנג נישט געהאט דירעקט אפעלירט צו אוניווערסיטעט סטודענטן, האבן מיר געהאלפן ארטיגע סטודענטן איינארדענען קליינע קאנפערענצן אויף זייערע קאמפוסן. דער צייטפלאן איז באשטאנען פון כל מיני אקטיוויטעטן און לעקציעס אויף אדער וועגן אידיש. אפטמאל זענען די יוגנטרופניקעס געווען די איינציגע וואס האבן געקענט באמת רעדן אידיש. און ס'איז מיר אַמאָל פֿאָרגעקומען, װי מיר װאָלטן געװען אַזאַ קלײנער װאַנדערנדיקער צירק. די יונגע ייִדיש-רעדער קוקן, פֿלעג מען, אױף אונדז, װי אױף אַ בײז װוּנדער. אָבער האָפֿנטלעך האָט דער ספּעקטאַקל אױך דערװעקט אַ ביסל גוטמוטיקע קינאה, אַ באַגער צו קענען די שפּראַך פֿון זעדע-באָבע און אַן אַפּעטיט צום לערנען זיך. דעם אַזױגערופֿענעם סבֿיבֿות-פּראָיעקט האָבן מיר אױך אַ ביסל אױפֿגעלעבט, על-כּפּנים אין ניו-יאָרקער געגנט. ביי אונז האט א סביבה געווענליך געהייסן גלאט א פארברענגן. גרופעס פון פופצן ביז צוואנציג אירע פלעגן זיך צוזאמענקומען און פארברענגן עטליכע שעה צוזאמען אויף אידיש. איי, מ'האט נישט דווקא גערעדט פון דברים העומדים ברומו של עולם? דערפאר אבער האבן די פארברענגענס געשטארקט צווישן אונז די געפילן פון חבר'שאפט און צוגעבונדנקייט, צונויפגעפירט אידיש רעדנדיקע וואס וואלטן זיך אנדערש נישט געקענט און ערמעגליכט א רייכע סאציאל לעבן אויף אידיש. אט דאס ווינציגסטנס ווילן מיר אויך דערגרעכן מיט אונזער נייעסטער פראגראם שטראם. עס איז אויך נישט מער ווי רעכט צו אנערקענען אונזערע שפאגל-נייע שוועסטער ארגאניזאציעס, אויב איך מעג זיי אזוי באצייכענען, די אידיש פארום, ווי צענדליגער יונגעלייט האבן שוין אנגעהויבן אדער ממשיך געווען זייערע אידישע שטודיעס, איז געווארן ביי אונז ווי מען זאגט אן אדרעס, איך אליין האב שוין פארבראכט דארט גאנצע חדשים פון די לעצטע פאר יאר. בפרט די שבתים זענען נישט איבערצוגעבן מיט ווערטער, מען דארף זיי אליין איבערלעבן. ס'איז ביי מיר נאר א חידוש וואס מען זעהט נישט אפטער פארטרעטער פונעם עלטערן דור יוגנטרופניקעס. איר וואלט געקענט אסאך בייטראגן מיט אייער אידיש וויסן און ערפארונג, און ס'איז מיר קיין ספק נישט אז איר וואלט שטארק הנאה געהאט און געשעפט נחת פון די אטמאספערע. און אויב די אידיש פארם איז אינגאנצן צוגעבונדן צו איין פיזישן ארט, איז איר אנטיטעז אין א געוויסן זין דער לערנזאל, וואס עקזיסטירט בלויז אין די ווירטועלע וועלט פונעם אינטערנעט, און שטעלט צו לעקציעס אויף אידיש פון באקאנטע און רעספעקטירטע זאך-קענערס אויף ליטערארישע און אקאדעמישע טעמעס. די צד השווה צווישן די צוויי איניציאטיוון איז אוודאי די נאוואטארישקייט וואס יעדער ברענגט צום פעלד פון אידיש-לערעריי. נישט אלץ איז אבער ביי אונז לעילא לעילא. אונזער באליבטער זשורנאל נעבעך, נאך העכער פערציג יאר, האט ביי אונז נישט אפילו רעכט געזשיפעט, נאר איז באלד גערופן געווארן צו די רעדאקציע של מעלה. אין דזשורדען קוציק, דורך זיין אומדערמידליכקייט און אומאפזאגליכקייט, האט באוויזן נאך חיה מעשים צו זיין דעם זשורנאל אויף נאך איין נומער. ס'איז א פיינע ארבעט און לאמיר האפן אז ס'איז נאר דער אונטערשטער נישט דער לעצטער נומער. אבער עס איז נישט אפצולייקענען אז עפעס הינקען אונטער די ליטערארישע פרעטענזיעס ביים היינטיגן יונגן דור. עס איז נישט אומלאגיש דאס צו זען ווי א סימן און א פועל יוצא פון א גרעסערער און אלגעמעינערע צרה, און דאס איז דער שפראכיקע ירידת הדורות. מיר דאכט זיך אז אונזער דור ספראוועט זיך נישט ערגער פון די פריערדיגע מיט דער ערשטער מצוה פון יוגנטרוף, דאס הייסט רעדן אידיש. אין לשער שווערער לויט מיין אפשאצונג, קומט אונז אן די צווייטע מצוה, וואס מאקס וויינרייך האט אמאל פארמולירט אויף א צוזאמענפאר פון יוגנטרוף, און דאס איז רעדן גוט אידיש. אז איך ליין דורך די אלטע זשורנאלן, איצט איז דאס אגב זייער גרינג ווייל זיי זענען אלע אזוי פיין אויסגעשטעלט אויפן וועבזייטל און דאן ווארפט זיך מיר אין די אויגן אט דער חילוק צווישן די דורות. איהר, די דעמאלטדיגע שנעקעס, האט זיך געשניטן אויף ליטעראטן. גאר געוואלט שאפן א נייע אפצווייג פון די אידישע ליטעראטור. ביי אונז מיר מוחל זיין איז אויב מען באווייזט אנצושרייבן א ריכטיגן אידישן זאץ דארף מען מאכן א שהחיינו. איך זאג דאס בשום אופן נישט לגנאי. טראכט אריין כ'בעט אייך אין די שוועריקייטן וואס עס שטייען פאר דעם היינטיגן יונגן אידישיסט. אונז פעלט דאך דער דור פון פאר מלחמה'דיגע מזרח אירופאישע וואס האט פריערדיגע דורות יוגנטרופניקעס געדינט ווי א קוואל פון שפראך און פאלקלאר. אפילו ביי די פאר משפחות וואו מ'רעדט יא אידיש, איז די שפראך ביים איצטיגן דור על פי רוב געווארן פארגרייזט, פארענגלישט און פארארעמט, אוואדע מיט געציילטע אויסנאמען. די קינדער אליין זענען גאט די נשמה שולדיג. ווען פון אלע זייטן איז מען ארומגערינגלט מיט די הערשנדיגע מלוכה שפראכן, ווען עס עקזיסטירט נישט פאר זיי קיין שול וועזן אויף מאמעלישן, וואס איז דא דער חידוש? כדי צו רעדן א אידיש ביים היינטיגן טאג וואס זאל ווערד זיין דעם נאמען, דארף מען נישט אנדערש ווי זיין א פאנאטיקער. איך וויל איצט אפעלירן צו די וואס רעדן גוט אידיש, ספעציעל די וואס האבן געהאט די זכיה זיך צו לערנען ביים דור אויפגעוואקסענע פאר די מלחמה. מיר האבן גענוג אידיש קלאסן פאר אנהייבער, אפילו די העכסטע ניוואען אין די אינטענסיווסטע זומער פראגראמען קלעקן ווייט נישט צוצוגרייטן דעם קומעדיגן דור אידיש לערער. מיר נעטיגן זיך אין באמת אווענסירטע אידיש קורסן. די צאל לערער וואס קענען זיי לערנען איז זייער א קליינע, אבער אן דעם קענען מיר נישט פארזיכערן אז עס זאלן נאך ווייטער עקזיסטירן לערער און געלערנטע אויף א מדריגה. דער עולם פאר אזוינע קלאסן איז אויך א קליינער, אבער עס וועט זיך לוינען, עס גייט אין אונזער צוקונפט. און וואס איז אונזער צוקונפט? וואס איז טאקע אונזער ראלע בתור אידישיסטן? פארוואס איז כדאי יוגנט רב זאל אנטרייבן נאך פופציג יאר? איך מיין אז שבע צוקער האט געגעבן דערויף זייער א גוטן ענטפער אין איר רעדע אויפן פֿינף און צוואַנציק צוואנציגסטן יובל פון יוגנט רב, איך בין דארטן נישט געווען אגב, איך האב דאס אויך געפונען אין די יוגנט רב ארכיוו. זי האט אנגעוויזן דערויף אז הגם מיר זענען א קליינטשיגע גרופע שפילן מיר אבער א וויכטיגע ראלע, און איך ציטיר, דער פאפולערער אינטערעס מיט אידיש, האט זי גע'טענה'ט, עקזיסטירט נאר אין זכות פון די געציילטע קנאים. אויב ס'וועלן זיין אידיש קלאסן, פילם פעסטיוואלן, קלעזמער קעמפן, אקאדעמישע פארשונג און אזוי ווייטער איז עס נאר ווייל ס'זענען דא פירערס וואס האבן גרעסערע קענטענישן און טיפערע איבערצייגונגען. די ווירקונג פון היינטיגע און געוועזענע יוגנטרופניקעס דערגרייכט ווייט ווייט מחוץ די ענגערע קרייזן. שלוס ציטאט. איך וויל דא אריינווארפן א מאמר המוסגר מכח חסידים. עס וואלט געווען, מילד גערעדט, פֿאַרפֿירעריש, ווען איך זאָל רעדן פֿון אונדז ייִדישיסטן, גלײַך מיר וואָלטן געווען די איינציקע אויף גאָטס גרויסע וועלט וואָס רעדן נאָך ייִדיש. גלײַך ס'וואָלט נישט עקזיסטירט אַן עדה ייִדן, הונדערט מאָל גרעסער אין צאָל פֿון די ייִדישיסטן, און אפֿשר נאָך מיט אַ סמיטשיק, וואָס זיי, נישט מיר, נוצן היינט נאָך ייִדיש ווי די אומפֿאַרמיטלטע שפּראַך אין כּמעט אַלע ספֿערעס פֿון טאָג-טעגלעכן לעבן. אדרבה, איידער איך האב זיך אפגעגעבן מיט אידיש, האב איך כמעט גארנישט געוואוסט פון חסידים, און זיכער נישט געהאט מיט זיי קיין געזעלשאפטליכע מחלוקות. דאס האט אידיש מיך געבראכט אין אסאך אן ענגערן און אינטימערן קאנטאקט מיט זיי ווי איך וואלט אמאל גע'חלומ'ט. ביי חסידים האב איך זיך געלערנט אן א שיעור וועגן אידיש און אידישקייט. און לאמיר נישט פארגעסן ווי עס שטייט אין די פרינציפן פון יוגנטרוף אז מ'טאר זיך נישט אפרייסן פון לעבעדיגן פאלק. מען דארף זיין צוגעבונדן צום פאלקס מענטש. די חסידים זענען דאס די היינטיגע אידיש רעדנדיגע פאלקס מענטשן, און מען דארף זיך באציען צו זיי מיט אפשיי און אינטערעס. פון דעסטוועגן ווייזט אויס אז חסידים ווי א גרופע קענען אדער ווילן נישט אויספירן די שליחות וואס ש ו האט אנגעצייכנט, פון ברענגען אידישע קולטור די מאסן. מ'קען טענה'ן אז עס איז דערפאר ווייל אזוי פיל פון דער קולטור וואס אונז איז טייער, למשל די וועלטליכע ליטעראטור, האבן זיי גע'פסל'ט. אבער איך מיין אז די הויפט סיבה שטעקט אין דעם וואס זיי נוצן אויס די אידישע שפראך דווקא ווי א מחיצה צווישן זיך און דער דרויסנדיגער וועלט, אריינגערעכנט אנדערע אידן. עס גייט זיי נישט דווקא אין מקרב זיין אנדערע צו זייערע קרייזן. און דווקא ביי די חסידים וואס זענען זיך יא מססק אין קירוב אויף א מאסן פארנעם, קומט אוועק די אידישע שפראך מיט א געפערליכן אימפעט. קיינער פון אונז האט נאכנישט אויסגעפונען ווי אזוי מען קען זיין א איד אין פולן קאנטאקט מיט דער מאדערנער וועלט און דאך אנהאלטן אויף דורות די געטרייגקייט צו די וועגן פון אונזערע אבות. צו האבן מיר טאקע אויב אזוי א האפענונג נאך דא צו זיין אין נאך פֿופֿציק יאר ארום? לכאורה זענען מיר אזוי נישטיג אין צאל, אחד בעיר ושניים במשפחה, אפשר וועלן מיר חס ושלום ווערן אלס קלענער, אלס שיטערער, ביז ס'וועט שוין קיינער נישט בלייבן? טאמער וועט אונז די אסימילאציע, די אפאטיע נישט אויסגערעצל זיין, פארשלינגען אינגאנצן? איך מיין אז נישט. און מיין איבערצייגונג נעמט זיך צום טייל פון מיין אייגענער איבערלעבונג, ווי אזוי איך אליין בין געקומען צו אידיש. להיפך צו די פריערדיגע צוויי רעדנער, איינגעטינקענע אין אידישיסטישן יחוס, האב איך, אזוי ווי די איבערוועגנדיגע מאיאריטעט פון מיינע בני דור, אזוי גוט ווי גארנישט געוואוסט פון אידיש פון די קינדער יארן. צו אידיש בין איך געקומען ערשט ווי א בחור פון צוואנציג יאר, זייענדיג א סטודענט אין אוניווערסיטעט. הייבן הייבט זיך אן די מעשה אויף א טשיקאווען אבער אפשר נישט זעלטענעם אופן. געגאנגען בין איך דעמאלט מיט א מיידל וואס איך האב פארשטאנען אז זי קען עפעס אידיש. האב איך געמיינט אז אויב איך וועל זיך אויסלערנען אפאר ווערטער אויף אידיש קען איך אפשר געפינען אביסל מער חן אין אירע אויגן. האב איך זיך א נעם געטוהן צו א לערן בוך פון אידיש וואס איך האב אויף טשיקאוועס געהאט געבארגט ביי א חבר און וואס איז שוין אפגעלעגן ביי מיר אויף דער פאליצע אומגעעפנט א יאר צוויי צייט. און געגעבן א מיש אויף. פון דער באציאונג מיטן מיידל האט זיך זייער געשווינד אויסגעלאזט א בוידעם. אבער אין מאמע לשון האב איך זיך פארליבט מיט א הייסער ליבע וואס ברענט אין מיר ביזן היינטיגן טאג. אקעגן וואס דערצייל איך אייך די מעשה? וואס לאזט זי אונז הערן? אז מ'קען נישט וויסן פון וואנעט ס'וועט קומען די ישועה. אמאל זעצט זיך איין אין א מענטש א דיבוק, מען קען עס רופן א טראף, אדער אפשר זאל מען גיכער זאגן אז עס איז אזוי באשערט. איך בין נישט דער איינציגער. אין יעדן דור פאיאווען זיך מענטשן וואס נישט נאר ווילן זיי זיך אויסלערנען די שפראך, נאר זיי ווארפן זיך דערין אריין מיט לייב און לעבן און זענען גרייט אלץ מקריב צו זיין פאר דער זאך. דאס הייסט אמת'ע קנאים. די אידישיסט מוז זיין פון די סאמע מוטיגסטע מענטשן. איך וועל אייך עפעס זאגן. איך האב א שטיקל טעאריע פארוואס אידיש ווערט אזוי ווייט פארקוקט ביי די ברייטע מאסן. טייער האלטן אידיש, און אלץ וואס האט זיך געשאפן און געבליהט אין מזרח אירופע, הייסט אויך וויסן און פילן בחוש וואס מ'האט פארלוירן, אלץ וואס איז חרוב ונחרב געווארן אין אונזער גרויסן חורבן. צו זיין א יידישיסט איז צו פילן א בענקשאפט צו עפעס וואס איז אויף אייביג געגאנגען לאיבוד. איך האב געהאט די גרויסע זכי' צו געניסן פון דרייצן יאר פארמעלן חינוך אין פרומע מאדערנע אידישע טאגשולן דא אין אמעריקע און אין ארץ ישראל. איך האב זיך אויפגעצויגן צווישן אידן מיט אידישע מנהגים און טראדיציעס. איך האב זיך אויסגעלערנט העברעיש און אפילו געקענט לערנען א בלאט גמרא. אבער אין יענע שולן האט מען אונז נאר געלערנט אז דאס איז הייליג וואס איז פארשריבן אין די הייליגע ספרים. צום שאפן פון אונזער פאלק וואס איז נישט געווארן א טייל פונעם רעליגיעזן קאנאן, צו דער תורה שבעל פה פון מזרח אירופה האט מען זיך כמעט ווי נישט צוגערירט. דעם האָלאָקאָסט האָט מען אונדז אַוודאי געלערנט, בין איך געוואָר געוואָרן פֿון די שוידערלעכע פֿאַרברעכנס, וואָס עס זענען באַגאַנגען געוואָרן קעגן אונדז מצד די נאַצי-מערדער, ימח שמם וזכרם. אָבער איך האָב זיך ווײַט נישט גענוג געלערנט וועגן די גײַסטיקע אוצרות, וואָס די זעקס מיליאָן האָבן געטראָגן אין זיך, וואָס זענען פֿאַרברענט געוואָרן מיט זיי אינאיינעם. אפשר איז טאקע בעסער נישט צו וויסן? אויף גויאיש זאגט מען דאך איגנארענס איז בליס. אויב מען ווייסט נישט פון דעם וואס איז פארלוירן געגאנגען, אדער אויב מען רעדט זיך איין אז ס'איז נישט געווען אזא געוואלדיגער אבידה, איז טאקע אסאך גרינגער אויפן הארצן. ערשט זינט איך האב אנגעהויבן זיך צו פארטיפן אין אידיש, האב איך אויך אנגעהויבן צו באנעמען די אומגעהייערישקייט פון אונזער נאציאנאלע טראגעדיע. אנגעהויבן צו לעבן מיטן שטענדיגן ווייטאג, א צער און אבילות וואס טוען זיך קיינמאל נישט אינגאנצן אפ פון מיר. מיינע פריינט, מיר לעבן אין פינסטערע צייטן, אבער דערפאר זענען מיר דאך אידן אויף דער וועלט, דאס איז דאך אונזער היינטיגע גלות, ס'איז נישט די זעלבע גלות פון אונזערע באבעס און זיידעס, זייער גלות איז געווען א מאטעריעלער, זיי האבן אפשר געלעבט אין נויט און מ'איז נישט אלעמאל געווען זיכער מיט'ן לעבן. היינט לעבן מיר איבער א שווערן גייסטיגן גלות, א צייט איינגעזינקען אין שכחה און אומקולטור, א דור פון סאמע תינוק שנשבז און שאינו יודע לשאול. ווען מאסן אידן קענען נישט קיין סי' אויפ'ן קיין אלף, זענען נישט באקאנט מיט די יסודות פון אונזערע אור-אלטע טראדיציעס. א צייט ווען אידישע נגידים ווארפן מיט מיליאנען, ס'אידישע יונגווארג זאל זיך כאטש שדכנ'ען מיט אייגענע, זאלן פילן א ברעקל מחותנ'שאפט צו ארץ ישראל, זאלן וויסן כאטש איין מאל דעם טעם פון שבת, זאלן האבן, גאט זאל אפהיטן, א דזשואיש איידענטיטי. אט דאס האבן אמאל באוויזן בלוטיגע ארעמעלייט, היינט קענען עס אונזערע גבירים אדירים נישט אויספירן. ס'אידישע פאלק איז דא אין לאנד אריין אין א שמאלץ גרוב. נאר ווי זאגט מען, די שמאלץ רינט אויס, די גריב בלייבט איבער. אבער ווי אידן אין אלע צייטן טאר מען זיך נישט מייאש זיין. מיר מוזן ביישטיין קעגן די נסיונות. מיר מוזן גלייבן אז ס'איז גאר יסירם של אהבה. היינט איז נישט קיין שעת הכושר זיך אויסצובאהאלטן פון די שוועריקייטן זיך צו מאכן געפגר'ט. איך האב שוין לאנג געהאט דעם איינדרוק אז אידישיסטן צווישן אידן זענען א מין זעיר אנפין פון די אידן אליין, א הייפעלע מענטשן, כסדר פארפאלגט און פארפלאגט, מיר ווערן תמיד אויסגעשטעלט אויף לייטיש געלעכטער, עס פאלט אונז אלעמאל מיט די פיטער אראפ, אבער דערפאר האבן מיר א גרויסע און א הייליגע שליחות, צו ברענגען אידן די לערע פון זייערע אייגענעם פאלק, דעם תלמוד השטעטל, פון אלץ וואס מיר האבן אליין געשאפן איבער א יאר טויזנט. נישט נאר די רבנים, נאר אויך די וואסער טרעגער און האלץ העקער, פראסטע אידן און אידענעס, און אפילו קליינע קינדער. מיר טראגן א שווערן עול, אבער מיר ברעכן זיך נישט איין. מיר זענען מוטיג און הארטנעקיג. מיר זענען אן אור ליהודים.